Hemmäňe salam oglanlar. Bu gün istoriçeski ýerimizde uly gyzgalaň ýanyna wideo çekjek. Ýagyň içini aýlandyk, zyýarat etdik. Indi buň ýalak wideo kän çykar, her gezek zyýarata aýlanarys, şonda bir bölejik wideo çekerin men size iň köp berilýän soraglary. jogap edip. Geçenki wideoda kredit maşynlar bardy wideo çekemde hemme soraglara jogap dip ýazdym-a hemme soraglara jogap berdimikäm diýsem ýene soraglar köpeldi. Häzir bu wideoda men size arzan we täze ýyly täze maşynlar nirden nädip almaly şo barda wideo bolar. Aýlanýas i siz bilen şuňňalyk gürleşik stilinde bolar. Bu wideoda hiç hili maşyn zat ýokdur. Size gyzyklyja wideo bolar diýip pikir edýän, göwnüňize ýarar diýip pikir edýän hökman surata laýk goýuň, kommentariý ýazyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Wideony näçe köp adam görse, men aktiwny wideo çekerin. Indi oglanlar, arzan we ýyl täze maşynlary nirden almaly? Serediň, men Copart barada size aýtdym-a. Häzir Copart barada-da ýene geçip gitjek aýdym. Ondan soň Tamožnydanam alyp bolýandyr, oglanlar. tamožnydan alyp bolýandygy barada men intäk size hiç aýtmandym. Bir gezek ýadyma şonok bir wideolyň birini aýtdym öýtýän tamožnyda şu wagt maşyn dur bir sany maşyn alyp gaýtdyk zat diýip uja ysy düşüp başlady. Irden gelemde sowukdy bu gün ir bilen çykdym. Ir bilen çykanyň sebäbem Size uje agşama wideo taýyn bolar ýaly şoň üçin irlen gaýtdym. Işleri etdik, irlen gaýtdym. Reska wideo çekeýin häzir ondan uje juma namaza gitmek. Bu gün bäşinji gün çekilip oturan bir wideo. Bäşinji günem çykar nesip bolsa. Häzir waýfaýymam işlänok. Ussa gelmeli. Ussa gelse arkaýyn öýde goýup bolýar. Gelmese-de ýene düýnki ýaly Mariola çykmaly bolýan. Prosta meň öýümde gowy tutanok. Bilemok näme üçin. Iý mundy meň öýümde gowy tutanok. Başga ýerlerde gülläki tutup dur. Çitirji. Käwagt Mara gidibem goýýandyryn. Has uly wideo bolsa. Oglanlar görýäňiz bäriniň nähili owadandygyny. Bu gala Suwat içini gazuw agtaryş işleri zady geçipdir. Öň men gelip göremde, öň diýemde ol okuwa gitmäkäm, mekdebi dynan wagtlam gelemde içi şeýle gömükdi, gumdy şeýle. Soň gazypdyrlar, bir giden zatlar ýene dowam edýär diýýär. Wobşem, aý geliň aýlanmana, Baýramala geleňizde-de habarlaşyň, liçno meni tanaýanlar hökman suratda habarlaşyň, öňüňizden çykaryn, aýlaryn bärlerik, zyýarata geleris. Hem men sogap gazanaryn, hem siz sogap gazanarsyňyz. Indi iň esasy soraga jogaba başlalyň. Serediň oglanlar, maşyn daşary ýurtdan gelýär-ä, göni tamožna düşýär, seň eliňe düşenok. Ondan soň sen baryp tamožndan rastamoşka edip, töleglerini töläp, alyp gaýdýaň. Soň saňa üç gün, üç gün wagt berilýär, sen şoňa nomerlanmaly. Dokumentlerini düzetmeli karuç başgada düzetmeli zady bar adyňy geçirmeli obşam nomerlamaly lary maşyny onuň käbir adam maşyn sargaýa iki üç sany maşyn sargaýa ýa-da ondan soň has arzanrak maşyn gabat gelýär şoň ýalyk bir situasiýa bolýar ýa başga bir meseleler bilen şo maşyna Rastamoşka zada puly ýetmän galýar, ýa ýene bir zat bolýar-da, ýa rezko satasy gelýär. Obşem adamyň durmuşynda bilýäňiz-ä, her hili situasiýa bolup bilýär. Şo sebäplem rezko arzanrak satyp goýberýänler bolýar. Özüne oturan bahasyna satýanlaram bolýar. Üstüne bäş ýüz dollar, müň dollar goýup satýanlaram bolýar. Bäş ýüz dollar, müň dollar goýup satanda-da şo maşyn arzan bolýar daşardan. Sebäbi. Tamojnadan çykandan soň birlaý seretdirýäň maşyna. Sebäbi Amerikadan gelýär-ä maşyn. Paket maşyn gelenok, sürülen maşyn gelýär-dä. Şo gelýär, şoň ojuk-bujuk zatlaryna seretdirilýär. Ýagy diýdi, katalizator diýdi, filtrler diýdi. Ojuk-bujuk meloçnyý rashoda indi edil bir üýtgeşik kän rashoda bolanok. Himçistkajyk diýdi, içi hapa bolup bilýär, ýene bir zat bolup bilýär. Şo sebäpden tamožnda arzan berilýär. Size gyzykly bolsa, edil siziň welaýatyňyzda bilemok, bizde Mary welaýatda, Maryda tamožna bar. Barýaň şo taýda. Ýöne bir minusy näme, o taýda uje işleýänler bolýar. Adamlar aýlanyp ýörýär-de, arzanrak bir zat gözläp tapyp, alyp, şo taýdan reska başga ýerine gymmadrak satýar. Şoň ýaly. Şoň üçin günde diýen ýaly baryşdyryp, şo taýlary maşyn gelýän wagtlary bilýäňiz, içine girip, görüp bolýar. Şo taýda-da satyn alyp bolýandyr. Ýagny baryp tamojna arkaýyn. Kime gyzykly bolsa, baryň tamojna, öz welaýatyňyzyň haýsy nirde bolsa tamojna, barýaňyz, görýäňiz, size gyzykly bolsa, bahasy alyp bilýäňiz. Şo taýda ondan soň rastamoşkany siz etseňizem bolýar, käbiri rastamoşkany özi edip berip, çykaryp berip goýberýär. Käbiri has arzanrak satyp, rastamoşkany hem özüň et diýýär. Ana şoňňa zatlar bolýar-da, şoňňa ýaly düşünişip alyp bolýar. Ýöne se rawno şol kopartdan zakaz edeňden gymmadrak çykýandyr. Sebäbi o taýda uje ýol puly eýle beýle adam puly durany sebäpli üstüne polibom bir zatlar goşup satýar. Ýöne öz bahasyna berýän redka çykýar. Öz bahasyna bersede çalada goşsada şoň içine işläp ýören oglanlar bar a göni alýarlar. Ýörite tamojna gatnaýanlar bolýar günde öýüne gatnan ýaly. Indi Tamožnadan nägile almalysyna düşündirdim. Ikinji wariant Kopart. Kopartda men geçenki kredit maşynlar barada aýdamda-da Kopart barada düşündirdim-de. Ýöne şonda kän sorag boldy. Gaty kän soraglaryň biri Kopart ynamlymy? Ynanyp bilýänmi diýip. Elbetde ulanarys. Kopart ynamly. Ol bir auksion. Ýagny Amerikadaky auksion bolýar-a, şol. Hiç hili mesele bolanok. Intäge çenli biziň Sargan maşynamyzda hiç hili mesele bolanok. Men intäge çenli hiç kimde göremok şo maşyny gelmändir ýene bir zat. Bir meselesi Holgun ýazypdyr oglanyň bir kommentariýada dogry geçip belläp geçipdir. Dünýäde bolýan wakalar sebäpli indi biraz giç gelýär. Öň üç dört aýda gelýän bolsa, öň iki üç aýda gelýän bolsa indi dört bäş aýda gelýär, alty aýda gelýänem bolýar. Sebäbi paromda gelýär dara, parohodda. O-da gaýykda, gämide, parahod diýdim, gämide gelýäni sebäpli, o-da aýlanyp, dolanyp, beýle-beýle geçip gitýär, käbir ýerden aýlanyp geçýär. Şo sebäplem indi, hakykatdanam, indi öňküden gijräk gelýär. Edil gara şekel diýseňiz, tamožnydan üstüne, mysal üçin, bäş ýüz dollar, müň dollar berip alanyňyza degýär. Mesele ýok, tamožnydan alanyňyza degýär. Sebäbi bäş, üç aý, dört aý, bäş aý garaş çekýär diýseňiz, arkaýyn alyp bilýäňiz, mesele ýok. Ýöne nadýožnylygyna hiç hili söz ýokdur, oglanlar. Arkaýyn ynanyp bilýäňiz auksiona. Ondan holgun biri aýdýar, auksionda indi ýene bir populýarny kommentariýalaryň biri, auksiondan birini aldyrdym, diýýän bahasyndan has kän çykdy diýip. Bir zat bar, auksiondan maşyn almaly, ol he aňsatjyk zat däl. alýaňyz. Kynam däl, ýöne häzir arzanrak maşyn aljak bolsaňyz aňsat däl. Siz maşynyň degen ýerini seredip, analizirdi edip bilmeli. Nälik degipdir maşyn, farasy näçe şuň, bamperi näçe, auksionda geçenki wideoda aýdyşym ýaly, hemme maşyn bir arzan däl. O taýda arzanyny saýlap çykarmaly. Amerikada

Sagadyna plança dollar ýa bir eden zadyna plança ondan olara ony beýdip ýörenlerinden satyp başga maşyna geçenler amatly bolýa. Düşdüňiz? Şoň üçin hem aňyrdan şoň ýalak gelýä maşynlar. Arassa howada şeý diýip aýlanyp wideo çekseň gowulaý ýöne yssy bolmaka. Kommentariýada ýene biri ýazypdyr, Tamozyndan alanyň amatly düşýä men kän garaşdym diýip. Aýdylan srokdan kopartda biraz köpräk garaşyp bilersiň, bir aý eýläk-beýläk. Ondan soň, kopartda aýdylan bahadan eýläk-beýläk çykýandyr. Men şoň üçin aýtdym size. Kommentariýa tusa ýazan bar-a, aýdan bahasyndan ussaň gymmadrak çykdy diýip. Oň ýalak zat bolup bilýär. Serediň, Men geçenki wideoda-da aýtdym-a, Camry iki müň on dokuz, ýigrimi bir aralygy dokuz, on bir müň dollar diýdim. Ýagny şo taýda iki müň dollar eýläk-beýläk etdim. Nähili professional bolaňda-da şo taýda zat bolýar. Ynha liçno primer görkezeýin size. Biz aldyk Camry iki müň ýigrimi bir, şo taýda şoň içinde bir zatjygy bar ekeni, şo döwülipdir. O-da gyt zat. Ýüz dollar ana şo taýda ýüz dollaram iki ýüz dollar şo berip alyndy. Bir zadyň daşaýşy şeýleje plastmasla üýtgeşik zadam ýok. Şoň döwükligini sen bilip bileňok-da. Ýa o taýda ýazyk däl döwük diýip. Şoň üçin hökman suratda auksiondan alaňyzda müň dollar eýläk-beýläk çykýandyr. Şony ýadyňyzdan çykarmaň. Kime urdursaňyzam şol aýtmaly size, eý, müň dollar eýläk-beýläk bolýandyr şeýle zat diýip. Hemem hökman suratda birden degenräk maşyn aljak bolsaňyz, bilýän adam bilen maslahatlaşyň ýa bilýän adama urduryň. O taýda elhaky her kim alýa-da, o üýtgeşik zat alanoklar-da. O o maşynyň çykdajysynda olaň alýan elhaky hiç zat. Sebäbi häzir hiç kime mugt etmeýär, kellesini agyrdyp, i to häzir alandan soň ol jogap bermeli gelýänçä. Gelýän, oň gelýänine mesele ýok, ýöne serowno adamlar bilen işleşmek aňsat dälda, o jaň etdirä. Mysal üç aý diýdiň, boldy, üç aý boldy, gün jaň edip, hany maşyn ýerindok, meýle-beýle. Şoň üçin aýdaňda biraz eýläk-beýläk aýtmaly we men size şony düşündireýin. O birden siz uja sargan bolsaňyz, size-de üç aý diýlen bolsa, üç aýda uja maşynyňyz gelmedik bolsa, edil alnanyňyz diýip hasap däl ol. Prosta üç-dört aý, bäş aýa çekip bilýär. Hol gün biziň öz haýlandyrymyz Paşdi bäş ýarym aýdan bir zatda geldi-dä. A gelmelise bize fewralda gelmeli ol. Fewrala gelýär diýip otyrdyk. Ondan soň dünýäde gördüňiz-ä nämeler bolupdyr. Şol sebäpli-ne srok üýtgedi. Has uzyn wagt eýledi. Boldy. Başga üýtgeşik zadyň ýok, şo taýda bir wagt ýitirdik. Baha zadam üýtgemedi. Hol ony bir ýazypdyr, soň ştraf bolýar, eýle-beýle. O taýda seň günäň ýok. O taýda uje gämi aýlanyp gelýändigi sebäpli hiç zat ýok. Oň reska şona Dubaýa gelende reska ugratmak iň esasy maksat. Reska alyp reska ugradýaň. Maşyny zat edip nämesi dakmaly bolsa Dubaýda zapçastlaryny dakdyrylýar. Sebäbi zapçast ýagdaýy Dubaýda arzan gelýär. Bizede Dubaýdan gelýär. Şonuň üçin aňyrda zapçastlaryny dakdyrýarlar i alyp gaýtýarlar maşyny. Soň ondan soň ojukbujuk meloçny rashodlaryny bärde edibermeli. Ana şuň ýalak wideoly oglanlar, hemme soraglaryňyza jogap berendirin diýip pikir edýän. Haýsy soraga jogap bermedik bolsam, hökman suratda kommentariýada ýazyň, iki üç sapar ýazyň. Şol gyzykly kommentariýa laýk goýuň, zat ediň, ştob men görerin ýalak hemme kommentariýany okap bilemok, ýöne şo populýarny kommentariýa bolsa resko okap bolýar, ýokary çykyp durýada. Hökman suratda laýk goýuň, kommentariýa ýazyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, gyzyklyja wideo şuň ýalak men paýlaşyp duran. Laýfhaklar, ýeňillikler maşyn barada. Ondan soň menden ýene soralýar, maşyn zapçastlary nirde arzanrak, şolar barada wideo çek diýip. Ba, Marda arzan zapçast satylýan ýerler bar. Her maşynyň näl diýseň angarlara aýlanyp göreňde, men hol gün özüm üçin aýlanamda. Bir angarda bir zat arzan, bir angarda bir zat gymmat. Mysal üçin şu angar arzanaý diýýän-ä. Şondan bir san zat alalym, iki san zat alalym arzan, üçünji zat Baýramalla has arzan. Şoň üçin hemme angarlara aýlanyp çykyň. Laýfhak bu-da size. Hemme angarlara burkup aýlanyp çykyň. Hersinde bir zat arzandyr. Pylan zat, pylan zat bärde arzan, pylan zat, pylan zat bärde arzan. Şoň üçin o-da näme üçin elinde galan zatlar häzir azajyk galan bolsa gymmatrak satar, köp bolsa arzanrak satar. Her hili angar bar-da. Angarlaram näme edýär? Maşyn, bölek getirýärler, gön zapças edýärler. Iň gowy wariant ana şol. Hemme zapçastlar bolýada maşynyň. Paçli lýuboý maşynyň zapçastlary ba ba marda. Ýok zapçastlaram Dubaýdan zakaz edip bolýa, bir hepde on gün içinde getirip berýändirler. Angarlar bilen habarlaşyberiň, men häzir haýsylar plan plan diýip reklamasyny etjekkäl, reklamaň tölegini tölesinler, mesele ýok. Aýratyn bir şolaryň ýanyna baryp wideo çekip bolýandyr. Angarlaň eýesi bu size degişli. Iň esasy zat janyňyz sag bolsun. Galan zat owadan.